Baibal na cang nan rel lai, Matthai ngan te i Amen ti sarih. Sihmanhsehlaw kan ngeihmi cu chang leu hlum nga le nga pahnih lawng mei si ko cu. Sihmanhsehlaw kan ngeihmi cu chang reu hlum nga le nga pahnih lawng pei si ko cu. Tuzan ah kan chim dingmi cu Jesuh nih nga panga le changreu pahnih kha ka sinah rak ke in law a ti an va pek tikah Pathian sinah thluachuahnak a pek i cun ruah cun a van khuai i mipi kha va seng hna u a ti i mi thong nga rawl a rak naknak kong a si. Tuzan caan ah kan chim lai dingmi cu Break the law, the law of man timi si lai i minung nih serchom mi bylaw le constitution kha va pah chih hna law cuka pin lei ahcun Jesuh a um kha na hmuh lai. A pakhatnak ah Esther siangbawi nu cu a pu Mordekai nih a va kal i Esther Atu lio caan i daising zialte na um ko a si ahcun Bawipa nih lamdang in khamhnak a kan pek ṭhiamṭhiam lai i cu caan ah cun dai tetu na um a si ahcun rak i zoh i ralrin nan caah a poi lai ti a ti. Cu ca tu va kal na va pa a tet zan he sinah va kal law ngaithiam va hal tuah ti a ti. Zeicahtiah Haman nih cun Mordekai thahnak dingah sangpi ṭhen a doh i cuka ah cun vailamtah ding thlai ding a si cang. Cu lawng si loin Judah miphun paohpaoh kha nan thah dih lai tiah tarin sa chuah dih cang. Popali a chuah dih cang. Cu tikah Judah mi vialte cu an ṭap an ai sang i kan thli lila te ngaihchiat lio caan te ah cun Mordekai nih ai va thawh i atu nu Esther sinah zeitindah ti va kal law a caan a si zongah caan a si lo zongah na vapa an ṭek zan zet cu va tong tuah a ti. A hlan lio siangpahrang hna cu an bawi tuk caah a sawsawh in a nupi zong nih a ca in a phanh hlan ah a kal te a phanh hlan an vale ton khawh si lo a ca an pek he cawne a rak timi cu tonnak caan ka ngei rih lo e ti na tonnak caan a phanh tikah cun Judah mi kan thi rih cang lai Jews mi kan thi rih cang lai va kal ko va pa thi

a caan i phan rih lo nain a caan phan hlanah nawlbia kha a va buar cang a caan a phan hlanah an nawlbia an suaimi vialte a buar i Artaxerxes cu a va ton rawl damnak a siam rawl damnak ah a rak kai a veinihnak rawl damnak ah zeitindah a chim Na ka vepa Haman nih hin Judah mi vialte ka thlah dih hna lai ti cu cu zaangfahnak te na kan khamh kho hnga maw? Tiah a va hal tikah cun zeitindah ti amah Haman tu kha ṭhat lonak khua khantu pa kha Haman thi ah Mordekai thihnak ding ah Naaman tu kha thlai dih a si. Cu te ai sare mipi nih luatnak an hmuh ti kan theih. Kha lio caan ah khan Artexasenes suaimi nawlbia upadi bailo vialte kha pa si loin Esra rak in seh law Judah mi vialte thi lai vawlei cu an um ti lai. Cu caah minung nih kan sermi nawlbia Baibal le constitution le zeimaw tuk tak te hna hi kan caah khamnak a si lo. Taksa thinlung thlarau na damnak sa si lai lo. Na pa chinu lo lawngah luatnak an hmu lai. Israel mi na luatnak an hmuhnak cu nawlbia pa chi ruangah kan si. A panihnak ah ṭha tein van ruat ṭhan dih u law Peter nih Peter kha zan khuadei sur a cheh. Sihmanhsehlaw pakhat hmanh a tlai lo. Zinglei ah Jesuh a ra. Na orhlei ah kan vai chiat ṭhan tuah tiah a ti. Peter nih Bawipa zan khuadei ka chei pakhat hmanh ka tai lo, sihmanhsehlaw nangmah bia thawngin ka cheh ṭhan ko lai te ti i a van cheh tikah cun rel cawk lo nga tampi a tlaih ti kan hmuh. Hika zawn ah zeidah kan hmuhmi si, zei ruangah dah nga tampi a tlaih, a chehnak zawn te khan um ah an rat hnga, Asilo Pathian nawl ngaih hi nga tlaihnak cu a si. Peter nih Pathian nawl kha Jesuh nawl a ngaih caah nga le cawk lo tampi a tlaih. Rian i chung in ah rak kuat hna mu si. Khua zeidah an rat belte kan thei lo. Nawl ngaih hi Pathian bia ngaih hi thluachuah hmuhnak a si. Nga tampi tlaihnak a si. Khaka zawn ah khan zeidah a chim duh ti ahcun zenglei khua ah khan tei hnuah Jesuh a va kal i van check tuah ti Israel phung ah cun kan theih ding ni cu Galili rili ah khe Galili rili cu atti a thiang tuk ti si Oral Robert thong kan zakuat sawmli pasarih lio ah vulei cungah phungchim min thanh bik ni cu Oral Robert hi si Oral Nova nih a chim lengmang mi cu zeidah a si? Give the best to God and He will give His best to you ti na thil tha ri kha Bawipa pe law Bawipa nih a thil tha ri an pek ve lai ti rak chim lengmang thong khat za ko somri pasari leo ha peknak kong vulei cungah chim hmasa bik mi cu oral rover a si cau tampi chuah i video zong nan zei salawng zong nan hlut Cu cu a chuahmi ca te cu Mara pa AB nih a rak rel ve si lai. Kan Lairam ah peknak kong a chim ve. Oral Roman nih a chimmi ca hi tampi a si. Peknak kong lawnglawng a si. Pek law pa pek na si ve lai. Na duh bikmi na thil ṭha kha pe law Bawipa nih a duh bikmi thil ṭha a pek ve lai ti hi ka chim. Cucaah Oral Roman cu a rum tuk hringhran i Okla khuapi ah khan

Zaman khopia vawlei cung khopia ka kal dih i Sikṭe diam auditorium a ṭha bikmi cu Oral Robot Auditorium hi a si. A hmasa bik ah phundang le phungchim a ka fial cak kaa lawm tuk ti a si. E ka chim duhmi cu Oral Robot nih zeitindah ti Israel ram i Galilee rili ah ka va kal i Galilee rili cu ka van zoh tikah hin ti zoh tikah hin a tang lehlang dih a thlam a lang dih a ti. Cawcah ka lili phung ah cun khuaceu hnu zing le le chun ah su cheh phung a si lo. Zeicahtiah nga nih khan an hnu di ca le thla ngalang di ca an tli lengmang i nga tlaih khawh a si lo. Kalili phung cu zeidah a si? Zan khuamui lawnglawng ah sur cheh phung a si. Thla pavan lio zong ah sur cheh nga lo. Zeicahtiah nga nih khan an hnu hna i sur an cheh tikah an tli manh lengmang i tlaih khawh a si lo. Zan kha pavan caan ah sur cheh phung a si lo. Zinglei khuadei nu ah Galilee tidil ah Galilee rili ah sur cheh phung a si lo. Sihmanhsehlaw Jesuh nih zeitindah a ti? Na orhlei ah kan van chek tuah ti tikah Galilee phung le phai an sermi vialte a van pahchih i a cheh hnuah nga tampi an tlaih. Cawcah minung nih phung le phai kan sermi hi Bawipa nih kan a herh a ti ahcun pahchih le hrawhchih le namchih kha kan fialmi cu si cuka pinlei lawnglawng hna tampi cu tlaih khawh a si cuca Galilee tidil in kum le phai an ngeihmi cu Jesuh nih a van buar cang an ngeihmi nawlbia a van buar tikah cun nga tampi a tlaih ṭhiamṭhiam nga tam le tam lo a biapi lo i Pathian nawl pekmi tang i rian kan ṭuan kha a biapi deuhmi cu si Cawcah Pathian nawlngaih he thluachuah hmuhnak a si ti kha ṭha tein Baibal ah kan zoh tikah cun a fiang. A pathumnak ah cun Emau kalnak hawidawn pahnih hna kha Jerusalem khua in an i thawh i Jesuh Khrih a thawh ṭhan zing bangah khan Emau khua lei ah an kal. Bia can i ruah lengmang an i ruah lengmang i luk ngan kul le li a hme sawm thum kan rel a si ahcun

Mesia kan ti kan i ruahchan ve. Pennak a dirh lai i kan ruahmi pa kha vailam ah an tai a thi a tho ṭhan ti kha kan theih ṭhan tian van chim. Jesuh nih zeitindah a ti? Nannih milung khong hna hngalhnak lei ah a khu le ruahmi hna, Cathiang nih zeitindah a ti? Moses nawlbia in Salm ṭialtu pa nih Cathiang ṭialtu hna nih zeitindah a ṭial? Messiah nih hi vialte harnak hi in dih lai i cu hnuah sunparnak tho ṭhan lai ti nan rel bal lo maw? An kal lengmang an kal lengmang i Emau khua an van phan cang i Jesuh cu lam hlapi lei kal ding bantukin aa umter. Cu tikah hawidawt pahnih hna nih cun zeitindah an ti? Kan sinah riak ve ko, khua zong a tlai tuk cang.

changreu kha tho a van chuah i bawipa sinah tho van chuah i a van khuai bak in an mit a dei ciammam i an van zohṭhan tikah Jesuh an hmu ti lo cu tikah le kan sin a kal lengmang mi kha Jesuh be rak si ko cu hlan te kan rak thei lo an ti i an umnak hmun in an tho ciammam i Jerusalem le a zaan zaan in kirti kan hmu Hika zawn ah fian kan kan hmuhmi cu zeidah a si? Jesuh nih changreu a khuai hlan ahcun Jesuh a si ti kha Emau hawidawt pahnih nan an thei lo. A van khuai bak ah khan amah cu lo diam cang i Jesuh a si ti kan theih. Cu tikah zeitindah ti? Lampi kan kal lio i Pathian bia kan chim i a kan hrilhfiah lio ah khan kan thinlung cu meiban a kan kangh si lo maw ti an ti. Cuacah tuzan caan ah ṭha tein rak ruat u. Pathian bia nih an thinlung ah mei a kangh lomi hna cu zeitikhmanh ah Pathian biachim an ruang lo. Khual na tlawnnak ah, lo na kalnak ah, innchungkhar kan na khuasak ding tuknak ah zeidah na chim tam bikmi bia si nak ruat tuah. Na thinlung ah Pathian bia nih mei bang nan kangh a si ahcun Pathian bia chim lo kho lo na um lai. Na ceih na rel peng lai. Sihmanhsehlaw Pathian bia nih meitonan kak lo a si ahcun zeitin hmanh ah Pathian kong chim le zuam lai An thinlung chungah Pathian bia nih a kak mi hna lo lo nih chim lo kho lo in an um i an kal in chim in phuan lengmang mi si. Nungak kan van hna le mitung pathumnak pan hi khan nan ṭhut ṭinak ah zeidah nan ceih bik mi a si? Zeidah nan i suai duai tam bik mi a si? Nan chim tam bik mi khan nan lungthin an kang tung dah a si. Cawca ṭha te ban lo la Pathian bia nih a ṭang cang hna hnu ahcun Emau khua riak ti loin Jerusalem lei a dong ti ṭhan kha Pathian biatang nih na thinlung ah mei an kap bak a si ahcun na tuah salmi vialte na hlawt cang lai i Bawipa bia lawnglawng cu na aupi cang lai Bawipa bia lawnglawng ngaih le theih na duh cang lai Tuzan caan ah dei zeidah theih na duh bikmi a si Jeremiah ngan pakua le hre pakua zeitindah ti Bawipa kong cu ka lung chungah ka riahter ti lai lo i a min zong in bia ka chim ti lai lo ka ti ah a bia cu ka ka tak chungah ai khum i ka lung chungah ai khum i mekang in a ka kang i ka ṭhutpi kho hrimhrim lo i chim lo in ka um kho lo ti

Kha cucaah cun Emau kalnak lammi hna cu Pathian biakinn thinlung ah mei a kangh hna tikah cun an ṭhu kho hrimhrim lo i an va kal i a zultu lehkek hna sinah zeitindah an ti Jerusalem khua hna tikah Jesuh Khrih kha a tho ṭhan cang kanmah sinah ai rak i lak an ti a palinak ah cun nga pahnih le changreu panga lawnglawng kan ngei an ti Jesuh nih ka sinah ratpi u a ti i an ratpi thlaw chuah tikah Jesuh nih a van beuh i a van khuai tikah cun an sem tikah cun mi thong nga nih an ei i bucket hlei nih a cuang i an ei cu hnu ah cun nu le ngakchia tete nih tel rih ti si than tuzan caan ah ṭhan van ruat hmanh u Chan leu panga leu na pahnih pasarih te ni hin do mi thong nga nak tam rawl dang na cu zeitin dah dang khong nga Jesuh ni changreu a kan khuai baka khan a chungah kan Jesuh Khrih a lut ciam ma mi a kar ciam ma mi mipi ni khim lakin a lei Voi lak in a din. Tozan caan ah ṭha tein rak lai. Nan nunnak ah pemkeunak, kehkuainak na ngeih lo a si ahcun na chungah Jesuh Khrih a lut lai lo i zeitik hmanh ah na thlarau mit a dei lai lo i Jesuh Khrih na hmu kho lai lo. Nan taksa pakhatkhat ah pemkeunak na ngeih lo a si ahcun Jesuh Khrih a lut kho lai lo i vancung thluachuah na hmu kho lai lo. Cawcang minung kan nunnak ah na taksa ah na nunnak ah temkeunak pakhatkhat na ngei a hau. Lungfahnak pakhatkhat na ngei a hau. Vanchiatnak pakhatkhat na ton a hau. Atu na um ning peng a siah cun zeitik hmanh ah vancung da na lut kho lai. Cu caah Jesuh nih khan changreu van khuai bakah khan doh an min a dei Jesuh si ti a theih cu. Na thinlung ah ketuainak na ngei bal lo i pemkeunak na ngei bal lo a si ahcun rak i check. Zeitin hmanh ah Jesuh na chungah lut kho la lo. Innka cu chunglei kan hrat ni a si ahcun a lenglei minu cu zeitin dah rak lut kho lai. Samsang nih khan Jesuh sin a rat tikah zimui kha a thin a hon i a ke a toih i a rim cu inn chung in a khat ti si kha aw. ka zin mui kha a ken law rak i ken seh law a chin hom tung lo Jesuh kha pe seh law a rim muina kha pakhat hmanh a lang kho lo cawca ṭha ten rak ruat hmang na nunnak a pemkeunak a chim pakhat te tal na hon lo a si ahcun Jesuh Khrih a rim a mui te takmi na chungah lut kho lai lo i Jesuh rim muinak nai hrawm lo a si ahcun nangmah ten hrim muinak na ngei rih lo Jesuh Khrih a rimhmui mi kha na ngaih le nih kan i sok mi cu si. Cu a rimhmui mi na i sok khawhnak caah nak le mu ke u hlah. Pakhat khat na kehkuai hmasat a hau. Hla kan sak lengmang mi cu zeidah a si? Kekkuai nun ngeitu lawng kan damnak tiah hla sak lengmang. Tawzan caan ah nan nunnak ah zeitikhmanh ah kehkuainak le ngaihchiatnak le lungdonghnak na ton bal lo a si ahcun mi sinah phung na chim tikah zeitikhmanh ah mi nun na hrawk kho ti hna lai lo. Na kehkuainak chang lio te khan midang nih ei an duhmi si. Cu na kehkuainak chang lio te khan midang na hrawk tikah midang caah taksa thinlung thlarau damnak a si.

Zungzal nunnak cu Jesuh Khrih a kekkuaimi nun lo rak chung. Cu caah cun minung nih kan sen chungmi pin lei ah khan Jesuh Khrih a um ti na theih zungzal. Kha hi kaa zawn ah Oral Roman nih khong khan cukua sawng li le pasarih rak chim liomi cu vulei cung kaa kip kalnak ah chimmi cu Kan Khrihfa sinak ah Pathian rianṭuannak a langh khawh lonak cu zeidah a si tiah cun kannih cu Baptist kan si, kannih cu RC kan si, kannih cu AZ kan si, kannih cu Methodist kan si, kannih cu Creed kan si nan ti ruangah Pathian biatak chim khawh si ti lo. Nan doctrine le nan Baibal lawnglawng nih nan chim i mi nunnak pakhat hmanh a thleng ti lo ti.

Baptist na si asiloah AG na si asiloah Methodist parent na si na si a biapi lo. Pathian bia nih a ti timi kha biapi deuh in si. Paul nih zeitindah a ti? Mi tu nih phung ka chim a si ahcun Pathian rianṭuantu ka si lai lo. Galati cakap rel man

nan thin a hung cu nan thin cu hung ko seh sihmanhsehlaw mi va tlak te hlah u ti kan bawipa jesuh khrih nin thin hun hi a sek sihmanhsehlaw ni tlak ter belte sen lo setan ka caan tha pe hlah u ti minung kan si sa thin hung kho mi kan si sihmanhsehlaw ni tlak ter belte sen lo to caah mifim thinhan cu minute pakhat lawng a daih a dang than

Cucah mihrut thin ha nai khat lo, mifim thin ha nai khat lo, a lai lak i ṭawan a simi na thin ha zong ai khat lo. Vulei cung i phungchim a chia bikmi Baptist Pastor Charles Pazian nih zeitindah a ti? Nika le thlapa le arfi hna khi hmunkhat te ah tlar hna law pakhat hnu pakhat in ṭan si chia hna law ṭan si tuah hna law cu hna cu vawlei cungah khuaruahhar tling rih lo a ti. Van le vulei ah khuaruahhar a simi cu mi pakhat te sual an i ngaihchih i nunnak an ngeihmi khuaruahhar a si. Tuzan caan ah vulei cungah khuaruahhar phun zakip rak tlung hmanhsehlaw lihni ning in le lo cim hmanhsehlaw thlisia hrang in minung thi hna hmanhsehlaw mah hmanh cu khuaruahhar tling lo nika man rak tla sehlaw khuaruahhar tling lo van le vulei ah pathian hmaiah khuaruahhar a simi cu misual nih nan sual an i ngaihchih i

Cawcaan na hrin ṭhan ni ah khin zeitluk in dah van nge ni lo lang Jesuh nih cun tuu zakhat an um i sawmkua le pakua cu turun rual chungah an um ko nain tukawm chungah an um ko nain pakhat te a tlau i tucawmtu nih a va kawl i tupi chungah a va hmuh i a liang i ai rak chong tikah ai lawm tuk i a innpa vialte nau hna i ka tu tlau ka hmu cang rak ka lawm piu tiah a ti tikah puai a tuah piak hna i lawmhnak bia chim a ti bantuk hin cu bantuk in misual pakhat te man an sual le ngaihchih tikah vancungmi hna man cu lunglawm in hlan sa ti nahring ṭhan lio te khan vancung ah khuaruahhar thil a rak tlung cu cu zeidah a si vanmi hna lunglawm in pathian bai hna rak sak cawzatu zan caan ah Minung kan nunnak ah khin a kan ṭemṭawntu, a kan tlaitu thil tampi a um. Cu a kan ṭemṭawntu vialte cu na chah khaw i na pah khaw dih a si ahcun cuka pinlei ah cun Jesuh Khrih na hmu lai. Kan Baibal nih ai tinh bikmi cu zeidah a si ti ahcun a hrinṭhan lomi nih hrinṭhan ah zeiti a duh bikmi cu a si. Khamhnak a hmu lomi nih khamhnak a hmu hna seh ti hi a duh bikmi cu a si kan Baibal nih hin. a ngaingai ti ahcun thlarau theipa le thlarau laksawng hi cu hrinṭhan mui hmuh te dingmi si kan baibul nih genesis biathlam tiang ai timmi cu a hrinṭhan lomi hrinṭhan hi a biapi bik ah chiami si galatian an panga he kul le ni ah thlarau nih a chuahpimi theipan pakua hna cu zei hna dah si lawmhnak daihnak mah le mah i sum khonak lungsaunak tawi lonak te hna si